Ħafna grazzi. Ħa mmur niltaqa' ma' ħabib ieħor tagħna. Ili ftit ma narah, imma reġa' qiegħed magħna, żamm l-appuntament tiegħu magħna u mhux biss, illa għaliex għandna suġġett interessanti x'niddiskutu llum, peress li kelli telespettatriċi li bagħtitilna messaġġ li jiena meta nirċievi ċertu messaġġi inħosshom inkwetanti, narahom daqsxejn inkwetanti. U biex niddiskutu proprju dan is-suġġett, għandna magħna lil Kane Said li huwa maniġer għall-komunikazzjoni ġej mill-Fondazzjoni Loeb responsabbli u allura għandna ħafna x'niddiskutu kif aħna Kane. Ninsab tajjeb, insellimlek Angela. L-istess. U nsellem lit-tim kollu. L-istess, insellimlek, grazzi talli qiegħed magħna. Irċevejna SMS. Jien qed nieħu gost ta' bil-messaġġi tat-telespettaturi, tiħdunix ħażin, imma kultant ċertu SMSs jinkwetawni mhux ftit, bħal dan l-SMS li għandna illum. Fil-fatt għandi telespettatriċi tagħna li bagħtitilna messaġġ u qaltilna Anġela jimporta tistaqsi lil Kejn veru li ġugaturi illum il-ġurnata waslu biex jagħmlu ċertu estremitajiet qaltilna il għaliex din semgħet li xi ħadd addirittura kellu jbigħ il-propjetà tiegħu qaltilna u mhux biss dawn min qed ibigħ il-karozzi saħansitra anki intrapriżi li qegħdin jintilfu sforz għal jien naf traskuraġni xi sejħilha jew inkella sforz ta' lob irresponsabbli allura. Iva, il-lob tal-azzart estrem fejn kif qalet is-sinjura jaslu sa tali punt li jispiċċaw jilagħbu proprjetajiet. Imma tiltaqgħu magħhom kejn dawn, ġifieri isiru dawn l-affarijiet. Ħanibda mill-premessa li l-lob tal-azzard estrem fejn jintlabu kif qalet il-persuna proprjetajiet, karozzi, intraprizi. Mad-doffi. Fortunatament, mhumiex in-norma. Ejja nibdew minn hemmhekk. Imma fl-istess ħin hija realtà wkoll. Realtà fejn aħna bħala fondazzjoni huwa dmir tagħna li noħolqu għarfien barra li isma' jekk persuna li għaddej mill-vizzju patoloġiku tal-logħob, iva jista' saħansitra jasal sa tali punt fejn jirriskja ammonti kbar ta' flus b'mod rikorrenti li saħansitra jista' jiġi f'sitwazzjoni fejn dan jispiċċa jirriskja proprjetajiet, jispiċċa jirriskja għal darb'oħra karozzi, jista' jispiċċa jirriskja il-xogħol il-bread and butter tiegħu li permezz tiegħu ovvjament ikun qed isostni mhux biss lilu nnifsu imma lill-maħbubin tiegħu. Għalhekk jiena dejjem insostni li kull ġukatur hemm barra, anke dawk li jilagħbu b'mod responsabbli, li hemm ħafna nies hemm barra li tajjeb li ngħidha din, għandhom iżommu f'moħħhom fuq dik il-mejda tal-logħob mhux biss lilhom infushom imma b'mod speċjali l-maħbubin tagħhom għaliex mhux biss jgħaddu huma minn saram imma jgħaddu lill-maħbubin tagħhom minn saram ukoll. Il-Fondazzjoni kif tħares lejn dawn ir-realtajiet? Iva, nerġa' ngħid hija realtà, id-dmir tal-Fondazzjoni li tgħarraf lill-persuni hemm barra li Każijiet bħal dawn jeżistu mhux biex tbeżża' imma biex tinforma lin-nies hemm barra li, isma' jista' jagħti l-każ li jekk jiena inkompli nilgħab bla kontroll nista' saħansitra nispiċċa f'tali mument. Tajjeb li nkompli nsostni, Angela, l-importanza li persuna iżżomm kont tagħha nnifisha. Meta tgħid kont tagħha nnifisha xi jiġifieri? Li ssaqsi mistoqsijiet lilha nnifisha waqt li qed tkun tilgħab Jiena qiegħed nimxi mal-baġit li għammilt għalija nnifsi, qiegħed nimxi mal-ħin li jiena wgħedt lili nnifsi li ħa nqatta' f'tali każinjo jew inkella f'logħob online? Il-patoloġija tiġi biż-żmien, Angela. Ikun hemm min li jilgħab ammonti kbar ta' flus mill-ewwel, iva. Imma normalment jiġri li persuna tibda tilgħab kontroll, tibda tilgħab bilanċ u s-sens ta' riskju jibda jiżgarra. Jiġifieri tibda l-persuna tintela' għal aktar ħin ġewwa każino jew tilgħab logħob tal-azzard online. Tibda tillaxka bla ebda dubju mill-bilanċ finanzjarju li hi tkun għaddejja minnu. Taf xi xtaqt nistaqsi jiena psikoloġikament għax intom forsi tiltaqgħu ma' mm. ħafna minn dawn il-persuni. X'ikun qiegħed jiġri biex finalment jasal illi jilab dawk l-ammonti kbar ta' flus? Eħe, normalment il-persuna il-kilba telbu, il-kilba l dik ir-rebħa kbira Tegħlbu twaqqgħu f'aljenazzjoni lil persuna, jibda jgħix ħajja immaġinarja, għaliex immaġinarja? Għaliex jibqa' jittama, dejjem jittama f'dik il-ħolma ta' dik il-famuża rebħa. Angela, li jaljena ruħu mill-membri tal-familja, mill-ħajja soċjali, minn dik li aħna nsejħulha l-ħajja reali. Il-persuna jibda jgħix ħolma u dik il-ħolma tibda tinfluwenzalu l-andament ta' ħajtu, tibda tinfluwenzah fin-negattiv, issa jekk hux finanzjarjament, jekk hux mentalment, kif qed tgħid inti, jekk hux jaqa' il-persuna taqa' f'dipressjoni, fid-dwejjaq. Fil-fatt qegħdin naraw kombinazzjoni tela' dan ir-ritratt waqt li qed titkellem fejn qed naraw persuna forsi tasal fi stat kważi ta' paniku meta tibda tiġi f'sensha u tirrealizza x'qed tagħmel, x'qed jiġri. U tajjeb li nsemmi wkoll, biex ġukaturi li għandhom id-delizzju tal-logħob tal-azzard ma jaqgħux għal pressjoni li normalment issir direttament jew indirettament mill-ħbieb, Angela, minn dawk li jkunu qegħdin bilqiegħda jew madwar dik il-mejda tal-każino. biex il-persuna tkompli toħroġ minn buta. Ikun hemm sinjali illi forsi anki persuna waqt li tkun għaddejja qed tilgħab turi illi fil-verità ikollha dik il-kilba tal-logħob imma naturalment anki jispiċċa jkun hemm ħafna riperkussjonijiet kif konna qegħdin ngħidu. L-ewwel sinjal huwa dak finanzjarju. Meta persuna jispiċċawlha l-flus li jkollha fil-but, normalment l-ewwel ħaġa li ddur għall-flus mill-membri tal-familja, kif tara li tela' ħajt fil-familja stess, iddur għal sħabha jew saħansitra ddur għal nies li ma tafhomx. Jiġifieri hemmhekk għandna problema oħra, problema tal-użura. Il-gideb, Angela, li persuna jinnega sal-aħħar waqt li m'għandux problema. Però, però irridu ngħidu wkoll li meta titkellem forsi tiġbed l-attenzjoni lil dawn il-persuni. Jgħidlek min jien u le mela jien se nasal sehem. Ekku, ekku. Dawn niltaqgħu magħhom dawn l-affarijiet, jiġifieri. Iva. Għax naħseb il-persuna tkun l-aħħar waħda li taċċetta li għandha problema. Hekk hu, u dik l-agħar sitwazzjoni biex inqermiek, meta persuna ma jaċċettax li għandu bżonn l-għajnuna u ma jaċċettax aktar u aktar li qiegħed f'saram, hemmhekk inqermiek li ma jkun hemmx lok għal sapport. Is-sapport jibda jagħmel ix-xogħol tiegħu meta l-persuna taċċetta, taċċetta s-sitwazzjoni u taċċetta li għandha bżonn is-sapport. Speċjalment, Angela, għal dawn in-nies f'minoranza li jilagħbu ammonti kbar, jilagħbu l-proprjetajiet, Jilagħbu l-intrapriżi, nisimgħu b'każijiet fejn intrapriżi tal-familja ntilfu minħabba dak ir-riskju ulterjuri li ttieħed fuq il-mejda tal-logħob. U dawn jirrealizzaw li mhux huma biss ikunu fil-problema għax idaħħlu l-maħbubin tagħhom, il-membri tal-familja anki f'din l-istess problema. Normalment ikun tard wisq. u meta jintilfu intrapriżi, jinkisru relazzjonijiet u meta tngħidlek jinkisru relazzjonijiet, tinkiser il-fiduċja. U normalment issib persuna li jiġi daru mal-ħajt finanzjarjament u jirkupra biż-żmien. Issib każijiet oħrajn fejn ma jiġux darhom mal-ħajt finanzjarjament imma tixxaqqaq jew tinkiser il-fiduċja fil-familja. Mhux hekk? U dik biex treġġagħha lura it takes time. Fil-fatt qed jidher anke fuq l-iskrin tat-televiżjoni n-numru 1777. Dak huwa numru free phone fejn anki t-telespettaturi tagħna hekk qed jirrealizzaw forsi b'xi sitwazzjoni illi eh, ikunu jafu biha ċemplu dak in-numru tat-telefon Illa għaliex hemmhekk hemm nies professjonisti li jkunu jistgħu jiggwidawkom jew inkella addirittura jaslu għand il-persuna, hux hekk? Hekk hu, u l-għan tagħna ta' bħala fondazzjoni hu li mhux nitkellmu mal-persuna meta tintilef proprjetà, meta tintilef karozza, meta tintilef intrapriża, meta tintilef relazzjoni bejn maħbubin, relazzjoni fil-familja. Aħna l-għan tagħna hu li nagħrfu lill-persuni ċertu riperkussjonijiet li sfortunatament persuna tista' tispiċċa fihom. Għaliex? Biex inwiddbu lill-persuna, biex niggżu ftit il-kuxjenza biex jekk bħalissa qiegħda tilgħab taħt kontroll, tibqa' tilgħab taħt kontroll. Irridu ngħidu li llum hawn ħafna għajnuna grazzi anki għall-fondazzjoni. Dawn huma nies professjonisti li jkunu jistgħu jiggwidaw anki lil min għandu, anki lill-familji, lill-membri tal-familja biex ikunu jistgħu. U mhux waħidna, Angela, u nagħlaq hawnhekk, aħna m'aħna xejn, aħna fondazzjoni li qed nippruvaw nagħmlu l-ġid, imma bħalna hemm entitajiet oħrajn insemmihom minn hawn, hemm is-Setqa, Fi ħdan l-FSWS hemm il-Caritas, l-Oasi jagħmlu ġid kbir minn Għawdex. Jiġifieri dawn huma kollha entitajiet li jagħmlu xogħol siewi ħafna li aħna b'wiċċna minn quddiem infaħħruhom u naħdmu id f'id magħhom. L-importanti li l-persuna li qed jismagħni, il-persuna li forsi għaddej minn saram u anke li mhux għaddej minn saram u qed jilgħab b'bilanċ, idaħħal f'moħħu l-importanza kbira li jekk inti qed tilgħab bilanċ kun responsabbli. Ftakar fil-maħbubin tiegħek u jekk inti qiegħed f'saram, tibżax, is-sapport qiegħed hemm kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, Angela. Ċempel, linja ta' sapport, ikkuntattjana, chatline, 179 insemmihom minn hawn ukoll, l-appoġġ, il-ħaddiema tal-appoġġ. Jiġifieri, Is-sapport qiegħed hemm, l-Istat jipprovdi s-sapport. Xi kultant mhux faċli tirrealizza u niġu bbumbardjati ħafna b'tentazzjonijiet madwarna, imma rridu nkunu aħna b'saħħa interjuri li, isma', inkunu kapaċi ngħidu, Oj, issa qbiżt il-bilanċ, U l-ħin tiegħi skada. Ħa nikkonkludu hawnhekk għax sarilna l-ħin. Aħna nawguraw illi ħadd ma jasal f'dak l-istat li bagħtitilna l-SMS dik it-telespettatriċi tagħna, ma kif tkunu tafu b'xi ħadd li verament għandu bżonn l-għajnuna, illum hemm ħafna professjonisti kif qed jgħidilna Kane, mhux biss, tistgħu ċċemplu wieħed seba' seba' seba' Il-Fondazzjoni Lob Responsabbli qegħda hemm anki għalikom biex tkun tista' tiggwidakom u tihkom is-sapport. Kane, grazzi. Grazzi lilek. Grazzi ħafna. Ħa mmorru għal ftit tagħrif pubbliċitarju appena nidħlu lura ħa mmur ħdejn Tonya illa għaliex kieku tafu x'inhi tagħmel fil-kċina, festa għedtilkom fl-introduzzjoni festa għandna llum. Hemm hi, hemm hi, tiżbarazza.